Fl-ewwel Ħadd tar-Randan, il-Knisja tipikament tagħtina Vanġelu li fih naqraw dwar it-tentazzjonijiet li għadda minnhom Ġesù fid-deżert. U għalkemm din is-sena m'għandniex l-elaborazzjoni teoloġika tal-Vanġelu skont San Mattew jew San Luqa, għandna rakkont sempliċi li jtina San Mark u jgħidilna li Ġesù mmexxi mill-Ispirtu Mar fid-deżert għal erbgħin jum fejn ġie imġarrab mix-Xitan. Dan huwa fatt straordinarju meta inti timmaġina u tirrifletti fuq il-fatt illi x-Xitan jazzarda jittanta lit-tieni persuna tat-Trinità. Ġesù, l-Iben ta' Alla, il-Feddej tad-dinja, għadda mit-tiġrib tax-Xitan, għadda mit-tentazzjonijiet. Imur fid-deżert, għax id-deżert huwa post ta' silenzju, post ta' deżolazzjoni, post fejn m'għandekx divertiment, m'għandekx kumditajiet u m'għandekx distrazzjonijiet. Huwa l-post fejn l-unika ħaġa li tista' taljenak huwa inti nnifsek. U naraw, per eżempju, l-esperjenzi li għaddew minnhom l-eremiti, l-ewwel reliġjużi li marru fid-deżert. Insibu l-esperjenzi ta' San Pakomju u San Bażilju jgħidulna illi verament meta tmur fid-deżert l-ewwel issib il-konkupixxenza li tipprova tittantak u tegħlbek u mbagħad terbaħha biż-żmien bil-virtujiet. Imma l-iktar tentazzjoni qawwija li sabu dawn l-ewwel irħieb kienet dik tal-awtonomija, tar-ribelljoni, in-nuqqas ta' ubbidjenza. Ġesù jmur fid-deżert biex imur lejn l-għeruq tal-umanità. U fl-għeruq tal-umanità hemm ukoll din ir-ribelljoni, din il-'le', ir-reżistenza li għandna lejn Alla il-Missier u lejn l-imħabba tiegħu. Din l-imħabba li fl-ewwel lezzjoni llum smajna hija espressa f'patt. Alla li għamel patt unilaterali ma' Noè. Jiġifieri patt ibbażat biss fuq l-impenn, fuq l-imħabba li għandu il-Missier lejn l-umanità. Dan il-patt jilħaq il-milja tiegħu fil-wegħda li għamel il-Missier u li tinkarna ruħha fi Kristu. Ir-Randan huwa żmien fejn jiena u intom immorru fid-deżert. Inġarrbu t-tentazzjonijiet, naraw kemm verament hemm xi jfixkilna fil-ħajja tagħna. Naraw kemm hemm xkiel għall-grazzja fil-ħajja tagħna. L-ikbar xkiel nerġa' ngħid huwa jien, meta b'moħħi u minn jeddi jiena nipprova Nassimila dak li Alla jrid minni u nipprova mbagħad nagħżel dak li jogħġobni. Attenti li x-Xitan mhuwiex daqshekk vulgari li ħa jistedinna għall-ħażin b'mod ċar u tond, imma kapaċi jistiednek għal dak li forsi jkun tajjeb u forsi mhux ħażin, b'mod li lilna itellifna u ma jħalliniex naraw ċari. Ġesù joħroġ rebbieħ mit-tiġrib fid-deżert u naqraw fil-Vanġelu llum li Ġesù jmur iħabbar il-Bxara t-Tajba. Bxara sempliċi, Is-Saltna ta' Alla waslet, indmu u emmnu! X'inhi s-Saltna illi Alla ġab fid-dinja? Mhijiex Saltna ekonomika, mhijiex Saltna bbażata fuq il-qawwa jew fuq il-militari, imma hija Saltna li tirbaħ il-qalb tal-bniedem. X'tip ta' rivoluzzjoni ġab Ġesù? Mhijiex għal darb'oħra rivoluzzjoni militari, jew rivoluzzjoni politika, jew materjali, imma hija rivoluzzjoni, hija l-ikbar rivoluzzjoni u l-iktar waħda iebsa, il-bidla tal-qalb, il-metanoia, bdil ta' mentalità, bdil tal-moħħ, bdil ta' attitudni u ta' perspettiva. Fejn int u jien nindunaw li Alla għandu pjan ta' salvazzjoni. Alla hu miġnun warajna, tant illi ħabbna b'mod sproporzjonat, il-għaliex hu stess sar bniedem, sar qisu ħlejqa, u ġarrab dak kollu li nġarrbu aħna, inkluż it-tentazzjonijiet. Iż-żmien tar-Randan ta' 40 jum huwa żmien fejn jiena u intom flimkien mal-Knisja Nieħdu ossiġnu ġdid fejn ninqatgħu minn diversi xkiel u distrazzjonijiet li jisirqulna l-grazzja mill-ħajja tagħna. Nidħlu iżjed fit-talb, nidħlu iżjed fil-misteru ta' Kristu li jgħadda minn passjoni, mewt u qawmien. Kif naqraw illum fit-tieni lezzjoni mill-ittra li tiena San Pietru, Ġesù li ħallna mid-dnub bil-ħajja tiegħu u tana ħajja ġdida bl-offerta ubbidjenti tiegħu fuq salib. Iż-żmien tar-Randan huwa żmien ta' tisfija interjuri fejn nagħżlu dawk l-aspetti, dawk id-dimensjonijiet illi huma reżistenza għall-grazzja ta' Alla, dawk illi ma jħalluniex nimmaturaw bħala persuni. U naraw ukoll illi jekk ix-xitan ittanta 'l Ġesù, kontinwament se jittanta lilna, ħa jtellifna, se jġarrabna, u ħa jtellifna mill-fiduċja illi għandna, fiduċja ta' wlied Alla.